Belê mamosta Abdurahman yel hat ser sera ser çava re hate îro dîs bû mêvanê me ew ê ji me re behsa ezmûna bike. Belê azmûn wek hûn zanin ku ji bo zarokê me ji bo nê mirovê mezin jî ê ku dikevin azmûna ji bo nê jiyana me pir pir giring e bi rastî. Îro bi taybetî em ê behsa wan bikin. Kampê îşî xêratine li mêvanê xwe bikin

Kirikê her kes têxe. Velê mesaja me peyama we me we bihîste ez bawer dikim maske pir pir muhîm e ji kerema xwe bê maske dernekevin derva ji xwe li Diyarbekir niha qedexe ye bê maske derketina derva qedexe ye lazim e ku ji doda dest pê kiriye bê maske dernekevin derva ji kerema xwe hinekî em miqate bin înşala em vê belayê def bikin. Em war difikirin înşalla Rebî Alemî alîkar be. Belê mamoste bi maske wê zarok bikevin ezmûnê piştê ku wek me wisa rûniştin şûn da ciyê xwe girtin eyo maske ji ber devê xwe bidin alê navbera sinavê da jî azmûnê da jî ewê dîs mamosteyê wan maske bidin wan ewê derkevin derva Car din hatin hindirdîs bi maske rûnin. Azmûn dest pê kir ew ê maskeyê xwe derxin. Eynî warê. Belê bi vî awayê dest pê bikin. Belê pêşerojê de LGS, TYT, AYT belê em tevlî hev nekin TYT, AYT ji xwe her du. Ew yek in a ji bo zanîngeha ye, unîversîte. Belê. Ka ev ezmûn çi ne? Em pêşiyê. Bikevin navê, belê ê dibe ê ku nizanbin jî tên çi wateyê çi maneyê kerem ki mamoste. Ê dibe ki dê û bav zêde nizanbin LGS a ki ji navîn dibistana navîn dikevin ê ki ji bo karin lîstê LGS jê re dibêjin lîstê lê re girî sina wê Belê. ê sala heşta dixwînine wê tê kevnê di bîstê mehê de ye roja sebtê ye ê wê sebtê tê kevnê ji wan re ma heşt roj TETA'yê te jî a ji bo zanîngeha ye. Ew jî ê ku lîseke dandine ya ji sala wan duwazdeh de ew ê tê kevnê. Xwedê yardimciyê gişa be. Amîn înşallah. Mayê demekê hindik înşallah xweş derbas bikin. Înşallah. Û serkevtibin. Belê di dawiyê de yanî di van rojê dawî de ji van sinava re ji van ezmûna re amadebûn lazim e.

Qala pemboya dikire. Digo digo tê gerikê heşt ava bidî pembo. Gij jî girîng in. Ama a heşta a ên girîng e. A randimanê ye. Fadîk tu didî wî qelew dibe. Ji hev ya jî ava randimanê ye. Wê şoxlê qelew dibe.

Pir xwendevanê me sal kîsa xwe amade dikin lê belê hefta pêşîg tiştêk dibînin wan mijarek di ferê de dibînin nikarin bikişînin hefta dawî tê jibîrkirin. Ewiya bala wan bira ji serî de lê be, ê em bêjin ê îsal ew ê tê kevnê jixwe derbas kirin. Em ê qala deh rojê, bîst rojê dawî bikin ka bigitin ama ji serî de gerekê bi wîha wî harin. Yanî ji bîr nekin xwe bigihînin ezmûnê. Ew jî bi rastî hinkî bi sîstemê ve girêdayî ye. Gerekî bi sîstem bişuxulin. Amadekirina wan sîstem be. Wê mijara roja pêşî dîtin, li ser wê mijarê pirsa her dem, her heft, her rû bi hindikayî ya jî pirê wan çêkin. Badê çêkinê wê bikişîne hefta dawî. Çi heye tiştê ên girîng di wê diradeyê ên Tiştê ku karê wan jî sivik bike dîsa ev e. Belê. Ev pirsa didoya dîs di rojên dawî de dawiyê de çi were lazim e ku çi were kirin we behs kir ji xwe. Dîs hûn dikarin berfireh bikin an jî ez derbasê pirsekî din ê bibim. Karî derbas bî em li vî de pirsa herin ji xwe. Belê. Ezmûnên ceribandinê yanî denemesina be çiqas muhîm in di vê demê de? Teper Tepel tişkê pir pir girîng kir. Di vê demê de heta meriv kare bêje deh roj berê destpêkirinê pir dibistan, dersxane, qala vê ceribandinê dikin, ezmûnê ceribandinê ke te gote denemez navê, li serê disekinin. û bîst rol ser hevdu her ro van azmûna van azmûna van azmûna bi rastî ne tişkê pir rast e yanî ke deh rojê dawî pazdeh rojê dawî bîst rojê dawî tu li ser wê denemen sinawiya ceribandina azmûna derbas bikî ne tişkî baş e em ê hundireyê vekine ve îro hinkê girîng e Çima ne pir baş e? Wadekê bi çavê tazî meriv lê dinêre, ew xwaniye meriv dibije wê tê keve wê dinêmê û wê dihî çêtir bibe, wê harê jerê tê keve legese ya ji te yê ta yetê, ewê dihî bêtir elimî be, ewê serkeftina wî ji dihî zêdetin zêdetir be. Lê ne were ye. Mesela em li ser ewkê bifikirin, mijarkî, ki jiyara em bêjin dibêjin,

Em pir sê heb der tê. Ti hejdeh pirskarî li ser vê mijarê bipirsî ema duê azmûnê de em pir em pir sê heb der tê. Ew jî vê mijarê ake em pir jê pirs tê. Ji gel ki mijara her kê pirsik tenê tê û her kê nêzî deh heb dikarî pirs bipirsê ew kê wan hene her kê pacekek wan heye. Ti weadêk dikevî wê. azmûna ak em bêjin dersxane çêkire, ak dibistan çêkire di dayî ma ji pacekî de dinêrê. Yek tenê tiştê pirsandin. Ê di hundirê wê de her meriv di her mijarê de di her pacê de ne baş e? Di hinka de baş e, di hinka de ne baş e. Em bêjin ke di ciyê ne baş de vadê wê pirsê hatibe,

Enên dik duwazdeh pirsê ne. Wî duwazdeh bî jî ji wan pacê ê ke me got e ji hev feqîn e di gişa de pirs heye. Yanî zarok, xwendevan wadê ke wê testê çê dike bersivdike ji dil jî fehm dike Ke kêmasiya wî tê de heye tine jeri çawa yanî vê wan testê ke dibêjim a ji bo ke mijarê hela zane nizane ke fehm bike yek tenê de duwazdeh heb pirr sene em bêjim bira deh be tê çend heb de ferê te hebin dersê te hebin çend heb mijarê wî hebin wadêk diketî meha dawî gerkî ji her mijarkê

Heqîqeten di wê mijarê de tê dihî bûyî ya jî nebûyî wêya nayê fehmkirin. Ema di van testa de merêv pir xweş xwe dibîne. Eynî wek ka wê ti derê qarşiya eynê û tu li xwe binê re bêjin bala xwe Hela çi ye, cilê te çi reng e weke maşela te. Gelek sipas dikim. Îro hemû kes de cilê min ecibandin mamoste. Gelek sipas. Maşela pir ecibandin. Ji bo weke bayraxa Eynê xweş bûye. Gelek sipas. Ti wadê ke dikevî wî sêsî sêst û pêncî pirsê ke ti bersiv kire îja ti xwe dibînê. Ke te xwe dîte, ti li wê dira dîsa tişkî di jî dibînî. Em bêjin tu mijarkê de kêmasiya te heye. Wê çaxê ti ji dil fehm dikî ti diçî wê dişuxilî. Ama li wê tenê tê dişuxilî. Yan mesela em bêjin denema de tişkî din heye. Pirê zarokê me, pirê zarokê me ê ke dikevin dibistana, piştî Vê ezmûna ceribandinê dertênê belkî te jî kiribe. Çi dikirin ji denemên dertênê ji bo ku were fehmkirin ez dibêjim pêşî çi dike xwendevan? Xwendevan çi dike dema ku ji ezmûnê derdikeve wan pirsê ku di hişê wî de mane li wan dinêre. Li wan dinêre hela dinêre kîja xelat e kîja rast e. Ez dikevim nava pirtûkê mamosteyê jî ez ê jî dikevim ezmûnê min pir li qet naqedin. Ez ê jî dema ku ji ezmûnê derdikevim xelas dibe. Ez derdikem wan pirsê ku di hişê min de mane, ji xwe pirî jê nayêne bîra mirovan. Tenê her pirsekî em bêjin gotinekî, tiştekî têda maye di hişê mirovan de. Ez ve dikim pirtûkê de haydê binêre, di haydê binêre û ku tiştekî xelet ez dibînim, ew derûniya min hemû tevlî hev dibe. Aha min didim min xeletî kiriye, min xeletî kir. Ev ya a baş e. A ke em bêjin mesela wade kete wê denemê û jê derkete pêşê Em bêjin dersxane ew dide wan. Bersiva dide wan. Belê. Ne wan? Belê belê. Bersiva dide lê di nerin hela kîja pirsa min rast e kîja nê ne rast e xelat e. Belê. Îja piştî ku xelatiya û rastiya nîşan dan vê neqlê çê dikin lê pirsê xwe û xelat li gişa dinêrin. Ne wan? Belê. Lê ê rast nanêrin.

Wan pirsek di wê denemê de derketine ke di a ji dil de, ezmûna ji dil de were berî pêşiya te, gelkî tu wê rast çekî. Yanî tiştê ku yanî pirsê pirsê ku em di navberê de jî dimînin lazim e ku em li wan jî binêrin. Lê ê rast pêşî gelkî binêrî. Lê ê rast pêşî binêrî. Ah ev pir muhîm e ha. Em perê ke em dibêjin em ê qezenc bikin Em li wiya mixatene yox sal peri berika xwe mixatene. Eko em ê Ê berika me de ne we. Viya ê me ye. Yani ew ji dihişê me de ye lê belê zêdetir ê di berîkê de em lê mixatene. Ê me ye ew ya. Em nizane hêna ke ew ê êk were ew ê ney were ney. Ha belê qet me bi vî awayê. Em bêjin me qezenc nekire îro me ji xwe re hedefek çêkir, me got em îro girikê sed barnotê em pire qezenc kin. Nehate pêncî barnot. Pêncî barnot hate, ji bo wî pênciyek nehatiye meriv digirî? Na. Meriv hate stipê? Na. Piçikî ber dikevî ama ji berîka te pêncî barnotê te bikeve te bernekevî? Wallahî pir berdikeve. He, jarê di ezmûnê de jî tişkî were ye. Pêşiyê ê xwe lê xwedî derê. Badik tilê xwe derketî xwedî, Badik tê ewîya girte berîka xwe, îjer vê neqlê li pê ê ki te harê girkî Te dest bigere. nexistiye. Li pey wan bigere Wan îşe. xelata, Badik yek dertê meriv sebî dibêje vîya me xelat kir em girkî lê bişuxlin. Wanê ki dibîne ji ber ki ne ê xwedî ye, ji ber ki ne ê zane ye, ê kêmasî ye, stresa wî zêde dike. Ji bo vî havî Vê demê de heta ji wan tê birato kevin yanî ceribandin tu tu dayim ne zirara wî tune yanî feyda wî heye ema weka a qonî terema testiya tune ye. Ew ka min ji wan hêviyam di vê demê de heta pênc roj ma heta pênc roj ma bira dayima bi wan destêk min ji wan re gote di her mijarkî de Têstkî bira biqetînin ji xwe re zimba bikin û kengî wê destê qediya wê çaxê îja rê tê kevin a têsta dudo ya vê neqlê yê dudo ya zimba bikin wê biqedînin ê sê ya zimba bikin di her dersê diferêt di her mijarê de têst dikin. Wê çaxê wan mijara giş bi her hawî tê dîtin û ew jî kare xwe li ser wê ina zindan em wiha bêjin kare qîsa xwe bike. Xwe bi Vallahi xêsînê hela mamoste. çawa. Hey îja ma pênc roj, Belê. ma pênc roj vê neqlê tê ve wan ceribandine ama dîsa jî dîsa jî wê wan ezmûnê ji bo ceribandinê ne ji bo ku em bêjin netê xwe zêde bikin

li dersxaneyê dikeve ezmûna ceribandinê nîv saetê careke dikare here destê xwe bişo were warê nabe rojeke wê tê keve wê ezmûnê tiştê lazim çi ye ez bîst sal e li vana hinkî miqate me ez di wan ezmûna de jî wedekê diçim wezîfe distînim ez nota ji xwe re digirim mesela

Motivasyona wê pêşî ya jî serê wê re wiha dibe, radibe li saetê din e re. Hela çi qas derbas bûye. Ê porê wan vekirî jî were ne. Ew jî porê xwe wisa rast dikin. Ew jî porê xwe, porê xwe wiha digirin dixin pişt guhê xwe. Ew jî pişt sêzdeh deqiqa de yanî ele taxmîniyê dibêjim, di biniya pazdeh deqiqa de motivasyona wan wê pêşî xira dibe. Ama ê ki porê xwe girê dabin, Ê bi girê dayî boçik çêdikine û re were dirêjine. Boçik. Ê ê ke girê dayî be, ê nêzî sî deqê, nêzî nîv saetê li saetê nanêrin. Bala wan xira nabe. Mamoste di vir de ew nîv saetê pêşiyê jî girîng e ne sa. Pir girîng e. Pir girîng e. Zêdetir mirov adaptasyon çêdikin. Ji wî sî saetê ji xwe di wê dira de neşaş bim tê bipirsê. Ê. Sî deqê pêşî di wê nîv saetê de Kilicanî û strês pir xwe nîşan dide ji bo xwendevana. Gelek car ji bo wan jî bi rastî weke bahane tê dîtin. Îşte Kilicanî migerte loma ke vê ezmûnê min nikaribû çêbikirina. Kilicanîya ên mezin eger Kilicanî hebe

Pir rehetî derbas dibe. Belê. Pir rehetî derbas dibe. Pir care mesela tenê ji me dipersin û pir jî di bernama wan de jî dîsa ê ji aliyê karê me de uzman der tenê xeber didin dibê bîna xwe kûr bigire û barde. Bînan kûr girtin berdan bi rastî wadê meriv bi tenê be meriv kare bike ama ez zanê ka li vê doyan bêjim kelecanî min girte û ez rabin min xarşiya we wê bînê bigirim û bardim wê her halde ew ka min e halê min e ne di durumik xweş de bim ne were. Yanî ew bala min bikişîne ez jî Ew bikişîne. dibe ku ez aciz jî bibim pê Eynî were wisa çê ama dibin. karî çi bikê en tiştê rehet ke tu xwe jê xilas bikî ji wê kelecaniyê çi ye? Ji kî me temaşe dike Evîya bira guhê xwe tam bidin. Guhê xwe baş bidin mamoste. Werin ser ekran xwendekar, dê û bav ji kerema xwe baş guhdarî bikin. Bi tirkî we gotibû çi hefta çû yê noqta atişê we gotu belê. Noqta atişê e eynî ji bo wê kelecanî yê noqta atişê. Pir cara evîya nehatiye bihîstin. Ez vîya bêjim. Wadê kelecanî bi merîv girt e

Ti karî bê kêleka xwe re xeber bidî. Merheba ji te re. Ti ji kîja dibistanê te xwendibû? Ti îro amade yî, ne amade yî? Hinkî kelecanî migertiye, hate jî were ye ya jî meriv kare aneka derê derve? Kengî meriv dertê mamoste rojbaş. Karî xeberdan bikî. Wade xeberdan dikî çima? Em wade dibêjin hûn ketin stresê ya jî Wê kelecanî zêde bû. Em nabêjin bîna xwe di poz de kûr bikişînin û devê xwe de berdin. Wehdêk tu xeber dît tu çi dikî, wehdê tu xeber didî jî pêşî tu dikişînî, bînê dikişînî. Wehdêk tu

lêv, ziman, diran evana giş di xeberdanê de dileqin. Ema bi pifkirinê vê devê meriva giş û ê hundirey wî û zivê hundirey wî giş sabît in, giş naleqin, di cî de sekan in. Em wahedek sekan be em pif dikin, wahedek em wan dileqînin em xeber in. Aslında her du jî pifkirin in. Her du jî wê bîna ku meriv ji poz de girtiye Em wê derdixin derva. Ji bo ku deng derê, xeberdan ayrî, deng ayrî. Ji bo ku deng derê, tu me tu mecbûr î ku wê bîna tu ji pozê xwe girtiye, tu wê li devê xwe de derxî. Wexdê ku tu wan bileqînî jê dibe xeberdan. Wê kelecaniyê dondirê pênc deqa de ê ku dibêje kelecanî min digire, bira li kêleka wî ya jî di wê salonê de mamostî wî hebe, Pênc deqiqa ji xwe re bi wî re xeber bide, piştî pênc deqiqê din ew ê kilicaniyê ên ên tiştê rehete va. Yanî ji bo kilicaniyê rabe ên tiştê rehete ve. Bira nêzî deqiqê xeber bide. Wê xeber danî wa'dêke kir, tişkî din bîne bîra xwe, wa'dêke mamoste li mektebê em dibistan bû digote kê, îşte eyşe Tê gavik din rabî texte û tê li texte me digoye ya zilî soz li soz lî soz lîya te hê. Dilê me lêt xist lêt xist lêt xist û em derdiketin texte te dê xoce pirsa xwe dikir pêşî sorbûn û lêrzandin hebû piştî ku me xeber da te dê rehet dibû. Bir derbas dibû. Ew ya ji wê tişt. Wehdek di dest bi xeberdanê dike bi xwe, bedeng, xweyî jî erê li gora wê weke li caniyê ser xwe davêje û rehet dibe. Ew ya jî ji bo ê ke wê tê kevin stresê û di azmûnê de wî pênc wê ke li caniya wan heye, biraz pênc deqê xwe tenê Piştî ku wî pênc deqî derbas bû, Ertiş li cî rûdine, av diharike şûna xwe dibîne. Em bêjin ji jarê demawî ma ewkê xwe pirsê xwe qedande, eger ke pir pir kelecaniya wî zêde be, dîsa bizêvire wê pênc deqe pêşî de kîja pirsa bersiv kiribe, bira dîsa li wan jî binêre û wê em bêjin wê tê xê xerantiye. Walayi mamosta we pir xweş anî ser zimên. Tevlî vî hawî jî ê ku te dî numareyê xwe dinivisîn wan xêz dikin. Ew jî ji bûnê wê beriya ku dest pê bikin. Ew jî ji bûna yanî ku ji ber ku dinivisînin ew jî stresê navêje gelo. Ez her tim viya miraq dikim. Ew ya ew ya davêje. Ew jî tê de avêtin. Ew jî muhîm e. Êkê ji aliyê balê de

Tişkî pir girîng e. Çima girîng e? Pir xwendevan wan li ser hev ewk dike. Belê, tevlî hev dikin. Dex dike. Belê, belê wan dex dike. Qo dike, qo. Wadekê gişa li ser hevdû dikin, vê neqlê şaş dikin. Ji bo ku şaş nekin, yek bi yek wadê wê qo dibikin, dê hî çêtir e. Ev ya tiştê ke em pirxwanê. û pirsgorg dibêjin ama ez ê ji bo tişkî din bêjim. Haydê, em amade ne. Rengê ê pirtûkê spî ye. Li ser wê jî wan risma û nivîsandina.

Mejî nêzî du deqe sê deqa de weka eynî bîlgîseyarê tedî mişkî wî heye. Wexdek tu nedî lîstandin ekran tedî diçe dikeve ekrana moda a sekinandinê ne wan. Ji bo ku tu wî dûz bikî wî mişkê heye. Ji bo şiyar bibe tu yê mişkîlîtî leqnandin û ekran de gişt be. Wadek nêzî du deqe û nîv sê deqe me jî li wê pelê spî ku li serê reş dimîne bala wî ew dibe, bela dibe. Diqat, bela dibe. Wadê ki bela dibe li serê bisekne, pirsa du doya, pirsa se ya, pirsa çar a, helê helek em bêjin ji yekê adis bû û adisî pê re çêbû û hêna kê jî bi dom dike, ev ê strêsê wê adisiyê dide pirsa a li pê kite. Û vê balê hêna kê jî belawela ye. Yek e, em bêjin, wê pirsa xwe çêkir, wi'a diskiribe dayê. We'dê ku wê pirsê çêkire û ji ser wê rabû ji ciyê spî ku reş li serê tê ciyê spî û rengîn li serê ku dibîne wê mişkê tê lexnandin. Hişyarî çêdibe. Hişyarî çêdibe, şiyar dibe. Ha, pir baş, belê. Ta awha vê dere reş e, ne war? Belê.

Belê. Lê dixe ne wan. Lê dixe, belê. Beka wê eynî yek qirincok bide meriva. Belê belê wisa hişyarî çê bû. Hişyarî çê dibe. Çima warê de elimî di tey vê de re weka wê yek sîlek îltexe. Belê belê. Bi xwe vawere dibêj ma. Te e. Ti îjarê li a pirsa pirtûka pirsa jî wadek li serê dimînî car bi car ke ti tey ser wê forma a bersivê Her daîm tu mejiyên xwe şiyar dikî. Belê ev tiştekî pir muhîm bû. Pir muhîm e. Pir pir muhîm e bi rastî jî mamoste yanî tiştê wisa dibêjin xwe ku qet nayê bîra mirova tiştê wisa yanî mirov li ser vana wisa bifikire ez bawer dikim ku ezmûnekî serkeftî serfirazî înşellah em ê zarokên me derbas bikin pir pir muhîm in van tişta. Çiqas em behs bikin jî endîşe zêde ye. Dewsa pir zêde ye. Hêna heta heta ku di vê rewşa, di vê pêvajoya koronayê de hinekî tevlî hevbûn çêbûn. Ji ber ku zarok li mal in, dê û bav roja hefta çûyî jî nebim hefta jî roja ku di nava vê heftê de dîs me behsa vîrûsa koronayê kiribû. Dîs me gotibû ku di malê de hinekî derûnî tevlî hevbûne. Lê belê ji ber ku êdî zarok

Kurtasî. Ew ê ew ê endîşe endîşe tedê me çend roj berê hinkî qala tirsê jî kiribû. Di binê wê ew kê de wê tasewasê de ew ke tirs e. Belê belê tirs. Tirsê de mesela di heb xwendevan em qalib kirin. Yek jê pir şixul yê tirs e

Hebe. Ew ê strês û weswesê zerdayî ma dibêjim, li dikana bi kîloyê nayê firotin. Belê. Wadek ew ya tune be, tu nikarî serkevtî bibî. A zêde ne baş e. A zêde jî wadek ki meriv tiştêk pê re di têkilatiyê de ki meriv hevdû dibîne, meriv hevdû dipîve, Wê çaxê wê stresa meriva û weswesa ser meriva diçe. Tiştê nexwanê meriva li tirsînin. Mesela em bêjin meriv ki tu çi li tirsî? Tirsa te li qarşî çi ye? Ez niha bêjim mamoste. Ez yanî van tirsê beredayî ku we gotibû. Em bêjin kûçik. Belê. Tirs li qarşî ên nedîtî ye. Lê tiştêk meriv nizane Yek dibêje ez ji kûçkê tirsim. Belê. Bi rastî ji kûçkê natirse. Ji gezkirina kûçkê re tirse. Ez ji kulîyê de tirsim. Kulîyê re tirsî. Kulî di ê di nava bîstî de bû. Te dî me gotiye yek şêst bû, yek bîst bû, yek şazdeh bû, yek çar bû. Bê mane ye. Yanî Ê berî yek tirsiya ye, ji te re gotiye tu jî ji wê tirsiya ye. Ku lê tişkî nake, xwe çend dike. Belê xwe çend dike ku wisa xwe davêje ez ji wî ya ditirsim. Temam, îcar em were xeber bidin. Tu ji kulî natirsî, tu ji kulî ku zirar bide te tirsî ya jî ku te bitirsî anî hereket kê bike tu ji wê re tirsî ya jî tu ji kûçikê natirsî, tu ji gezkirina kûçikê ditirsî. Tu zanibûye wê kûçik te gez neke tê karibî bi rehetî Wê jê his bike wê çaxê kûçikê natirsî. Ji jarê di van ezmûna de jî eynî tişt heye. Meriv ji ezmûnê natirse. Meriv ke serkeft nebe meriv ji wê ditirse. Belê belê endîşe ew e ji xwe. E Ji wade ke dikeve ezmûnê bi rastî em jî warê bû. Ez jî wadeyeke ketime min got ez tişkî nizanim. Lê dalê ez ketibûme ez wade ki çûm hewşê min got ti tişkî nizanim. OSSE bû wê çaxê. Dê Tirkiye genelî de jî ez ketibûm filqê ê ji sedî yekê. Baş bû. Di wê demê de wê performansê min nîşan da Lê wexdek ez ketim hewşê min digot tişkî nizanim. Ez derketim, ez ketime, min wan pirsa dî û min heriya çê dikim. Min herî çê dikim, eynî weka yê dersxaneyê ne, weka yê wan ezmûnê ceribandinê ne, yê denemê ne çê dibe. Sed û şêst û pênc puan hebû wê çaxê di ÖSS'ê de, sed û şêst û du puan ji min hate. Ê. Meriv berîk tê kevê meriv nizanin li pêşiya meriva çi heye. Jîya ki te wî dîte ji vê çaxê tu vedibî ewê weswesê bên eqlê şûna xwe li de şixulê. Bira rehet bin wê weswesê jî pênc deqe piştî wê pênc deqê jî her tişt bi temamî rûdine. Belê mamoste îja me behsa dê û bava jî bikin lê belê bi destûra we em dengekî bidin metbaxê Di pişt re em li ser wî jî bisekinin dibe. Hela îro em ê çi bixwin? Hela mîr û çi bixwin? Îro çi heye hêdiyê? Kerem ke amade ye gelo ew kekê şor ku te çêkiribû? Belê Ayşe xan belê amade ye. Ez ê çayekî jî dem bikim, ez ê dîs li benda we bim. Tu zanî ez mêvan hez kirim û ji ber ku kekê min jî ji furnê derket lê lazim e ku germa ya ewil jê derkeve hêna no hûn parî parî parçe bikim. Ji ber ku şik tê da ye, vî agahiya pratîk bila xanimên ve ciyekî binivsînin. Hê germayiya ewil derneketiye bila jê nekin û me jî derxist ser wî sê taşteya ji bo taşteya sibê alternatifekî gelek taybet bû. Yê ku çê bikin bila noşîcan be. Sehet û şîfa be înşallah. Gelek spas hediye. Spas xweş. Destê te sax be. Kamê binêrin tahma wî çawa ye. Bila be Ayşe xan. Ser ser û ser çavê be. Malê ava. Ava be. Mamoste bi qederê.

Tiştê şîrîn, tînên Belê. hêka du çeşî çêj dikin, hem dikelînin hem diqelînin. Him, belê. Tiştkî ji taştê kêm tine. Ez î jî vêya bipirsim, roja berî Erîfê çi dabû? Tu tiştkî Ser nedabû. boya xwe re avêtibû. Çûbû lawê simîtkî sindibû. Belê. Nexwe dersxanê û çaykî xwaribû û bî hawî ketibû ferê dersê. ew ê warê nabe. Ew jî xelet e. Hefta dawî, hefta dawî ji şoxlê bêtir, ji şoxlê bêtir, ji ceribandinê bêtir, ji pirsa bêtir tehet qelemê pir girîng hene. Bira wan jî ji bîr nekin. Ew jî çi ye? Binêxêz bikin, binivîsînin ji kerema xwe. Binivîsînin. Yek jê di roja dawî de xwarin dûz nabe. Belê. Bi taşta taşteya roja dawî tu nikarî wê ezmûnî bidî serkeftin kirin. A di doya roja dawî xewn dûz nabe. Belê. Razan dûz nabe. Weadê ke razan tam be û xwarina te ne zêde be ne kêm be, tu ne birçî bî Ne jî û tê tu ne zêde. Ha nepxandî bî. nepxandî. Ew muhîm e. Wê ezmûnê wê rojê tiştêk te bikî çi kar be ê bi serkeftin derbas be. Îjare ki ma heftekê çima heftekî di hundirê heftekî de ya jî sê roja de Ew ku rûdinêne, elmandin rûdinêne. Belê. Ji xwe binêrin dê pêşiyê me jî û civakî jî gişî binêrin. Sê heb tiştê demê girîng dertêne pêşê me. Yek jî çile. Çilê mirî heye, çilê pitika heye, çilê pir qala çil hat kirin na, çil pir in. Çil û hefte û sê roj. Vana her kê demê elmandinê ne. Sê roja de merêv kare vî tiştê ki nû bûye

Dehî dibe elimandin. Di dî dibêje kî çil rojî li mêj bike dehî pêve li mêjê dev jê bernade. Yekî dîn kevir davêje bîrê çil heb aqil nikar. Çil ji wê freqansê tê. Pir tê gotin çil dibê tu çil cara tiştekî bêjê wê çêbe. Wê çêbibe. Çima dehî mêjî xwe li gora wî bi cî dike. Ji yarê. Çil derbas bûye û di hundirê çil rojî de jî me nikaribû bi gotana saetê yazdeh de deha de razênê. Çima heta duwazdeh girkî bişuxuliyana se bê. Îjara nika heftekî maye. Di biniya sê roja de be win winê zirar bidên zarokê xwe. Ji sê roja Kêmtir gerekî kestin nin be ema bimîne heftekek hîdî hîdî gerekî saet deh û nîv yazda de sebî har razê êk xewa xwe nestîne têr ranêza be seriyê sibê nikare pirsa bersîv bike kêmasî tê de çêdibe. Di hundirê roje em bêjîn dawî Roja dawî bi tenê. Em bêjin her daîma saîr doya de raza, diyekê de raza, duwaza raza vê neqlê te wî nihat da razan. Her daîma saet hefta de şiyar dibe ev vê neqlê saet pênca de şiyar bibe. Ew ê vê neqlê kelecanî û strêsî dihê bêtir pê re hebe. Ema wadê de heftekê de ne roja dawî heftekê ki mabe ti razana xwe dûz dikî, rast dikî, wê çaxê roja azmûnê Nê bi zêdayî nê bi kêmayî. Tiştê zêde jî ne baş e, tiştê kêm jî ne baş e. Em bêjin kir deha de roja dawî raza û saet di heşta de şiyar bû pir zêde ye. Wê çaxê jî wê razana zêde jî zirar dide. Taştê jî eynî tişt. Taştê jî ên hindi kirkî sê rojê dawî eger ki ji desteyê wan bê hefta dawî. Roja ezmûnê ewê çi taştê bidin wan Ji heftekê de dest pê kin qine binya wan xwe li gora wê eyar bike. Ji bo wiha wê roja da wî ne razan ne jî taşteya ji a roja pêşî cuda ne baş e. Laz be ku sê roj berê be. Sê roj heftekê. Sê roj heftekê. Ji îro de em bêjin ku dest pê kin tiştê ji xwe rast ji roja pêşî ke kiribin ew ya ji xwe a en rast e. Hicab nake ji xwe. A en rast e. Hicabê ku biceribînin nake. Ama biguherin nake.

Dema ev ya pir care dibêjin yanî a zane ya hema ne tişkî qutasî me dibêje hema em qutasî bêjin a bi şevê şixulandin gelek car meriv dibêjin bi şevê de hî çêtir e. Bi şevê hema kengî şevê a berî xewê de hî çêtir e. Çima xew? Me nexladin qala melatoninê kiribû tê bîra te. Me gotibû berê xewê em çi bikin melatonin ser wî ambalaj dike ema ewê berê xewê ne saet di doya ye saet heşta de ye saet niha de ye saet diha de ye. Em tiştanekî bi derengî nekevin. Em ya dî sedawiyê dikarin xeber bidin. Serê sibê ku em nû ji xew radibin wê demê çawa ye? Ewê çaxê elmandin, şixulandin na, elmandin zêde. Elmandin belê. Ew elmandin tişkî din e Û şixulandin tişkî din e. Ema anêka wê elmandin ew kê me giş vekirîne antên radar giş vekirîne serê sibê. Çima? Ji ber razanê dîsa gavkad me qala razanê kiriya. Bi hevdûra girêdayîne şû. Bi hevdûr girêdayîne wadêk ti razê wan hormonê te qasî ki ti bielmî, qasî ki ti bişuxlî, qasî ki ti li ser niga bisekinî ewana gişî şûna wan çêdike. Îja tu di wê demê de çi bikî dikarî pir xweş bielmî. Walayi mamosteyê min gelek sipas dikim xwe tu ji we razî be ez bawer dikim ku hemû kes êdî zanin ew ê çi bikin ji bûnê ezmûna. Ji destê min hat mekir. Xwe tu ji we razî be. Pêşerojê de înşallah dîs em ê we bikin mêvan. Înşallah. Xwe tu ji we razî be. Ser çavê min.